Yr un cheesy. Everybody in love, oedd e? Neu, o oh, ie, yeah, byd, hwnna, byd gen, ie. Byd gen? Throw Na, dim yn meddwl.
Hwna. Oce, hwnna.
A hefyd, oedd Oasis wedi ennill album gorau'r 30 mlynedd dwytha. Eiddiannol.
Er... Dwi'n licio'r album, What's the Story Morning Glory, definitely maybe yn well. Dwi'n cytuno. Oce, na ni ta. Diolch o'n i super.
Ond oedden nhw'n erbyn Duffy, doedd? Ie. Ond well gyda fi Oasis, yr album, lle da. Ond Liam ar y noson. Ffŵl. Dyna sut mae Liam yn bihafio bob dydd trwy'r dydd. Wel mae'n amser i Liam dyfu fyny. Nath o lucho i feicroffon a'r wobr i fewn i'r gynulleidfa. 'Na ni ta. Gwirion. A Lady Gaga oedd brenhines y sioe dwi'n teimlo. Sôn am wirion. Adra ia. Sbia ar golwg arni. Be mae'n neud? Mae yn dda, mae'n gallu perfformio ond o'n i'n... Yndi, ond oedd y perfformiad yn y Brits ddim mor waw ag arfer o'n i'n teimlo. Na, o'n i'n disgwyl gweld rhywbeth arall yn digwydd ond 'na ni. Doedd o'm yn fawr o sioe nag oedd, hi'n chwarae ryw gitâr coc-siong ond nath hi ennill tair gwobr. Diolch Hera. O ran perfformiada, doedd 'na neb yn wefreiddiol. Kasabian ar tân.
Wel dwi'n meddwl ma' gora' fi oedd Florence Welsh, Florence and the Machine a Dizzee Rascal. Iawn.
Ydi hi'n ddigon enwog i Nadi ond oedd hi'n gallu ca- oedd hi well na Cheryl na Cheryl maimio ac oedd hi ddim yn mynd efo'r gân. Ww. Doedd ddim yn dda.
O'n i wedi siomi. Oce. O'n i'n licio Cheryl.
Ie ydyn. Ond doedd ddim digon da a Robbie Williams. Robbie Williams chwara teg mae e nôl yndi t'mod? Nath o ennill gwobr am ei gyfraniad i gerddoriaeth. 36 ydi o 'di o'm yn haeddu gwobr am... Nath y Spice Girls ennill yn y gorffennol.
Oedd y Spice Girls yn dda.
Esh i weld nhw o flaen ac oedden nhw'n wych. Oce. A yym ond Robbie na dwi'm yn ffan ac nes i mwynhau berfformiad â chdi chwaith chydig yn ddiflas. Do fe ta?
Lot o ganeuon o'n i'n wybod ond gwna wbath fwy spectacular o'n i isio gweld mwy gynno fo. Oce daliad ati Robbie.

'di fod yn mynd o nerth i nerth. Ma' nw'n grêt yn hoff fan fi. Ers ennill gwobr band newydd ni, dwi'n me'wl... Ni wedi gneud n'w yn be' ydyn n'w... Ni sy' 'di lawnsio Masters in France. Pam fo enw rach mor flin? Mae'n cŵl. Ia wsos na ryw bythefnos yn ôl nathon n'w ffilmio fideo newydd i'w cân Greyhounds efo Brian Hibbard o Twin Town. Ie a Coronation Street yn gorffan a Pam fi Duw. Bob dim? Ie.
So, da iawn nhw. A hefyd, maen nhw wedi dechrau ymgyrch ar Facebook. O, dwi'm yn gwybod os maen nhw sydd wedi dechrau fo ella, ond maen nhw wedi dechrau ymgyrch i drio cael fewn i'r deugain ucha. Ie, i sengl nhw fydd... Ie, yy, yn y ddinas. Ie. Ti yn y grŵp?
Yndw, dwi'n meddwl. Fi yn y grŵp?
Yndw, mi ydw i. Ie.
So... Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi?
Mae 'na 9,000 o bobl wedi Dangos bod pawb yn prynu'r sengl. Ie, gobeithio gawn nhw gyrraedd yr digon ucha. A mae'r sengl yn cael ei rhyddhau ar Dydd Gwyl Dewi ar Fawrth yn cynta. A sôn am Dydd Gwyl, Dydd Gwyl Dewi, mae yna orsaf radio yn yr Unol Daleithiau hefyd yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Yn ble? Yn yr Unol Daleithiau? Ie, mae yna orsaf radio yn mynd i chwarae cerddoriaeth Gymraeg trwy'r dydd. Nag oes. Oes! A maen nhw eisiau i bobl gyfrannu. Ac os da chi eisiau cyfrannu, mi ddylech chi e-mailio IRFTradio at gmail dot com A maen nhw'n mynd i chwarae cerddoriaeth Gymraeg trwy dydd? Ie! Popeth?
Wel, dyn nhw ddim yn gorfod bod yn uniaith Gymraeg. Wel, na. Paid â wirion! Dim mega. Ac symud ymlaen yn sydyn i gig sy'n dod fyny dros yr wsos, nos Fercher, Mercers in France yn Ysgol Bodedan, Bryn Fôn a'r band yn Rascals Bangor, nos Iau, Sweets Baboo yn Bistro Blaenau, nos Wener, Kate Le Bon yn Morgan Lloyd Caernarfon. Awn ni? Ie? Ie, ie. Oce. Lleuwen Steffan yn Neuadd Powys, Prifysgol Bangor, a nos Sadwrn, Cate Le Bon a'r Nil yn Clwb Ifor, Masters in Flans, Flans? Masters in Flans, Clwb Rygbi Pwllheli a Yucatan, Mona Gwalchmai. Pam bo' chdi'n gafal cardia fi? Fi 'di siomi o dan gwddf ti. O! Ti 'di bod yn gas. Reit te, diolch am yr awr Lisa Purse. Ie!